Shwmae Huw, dwi'n gweld ti'n iste ar dy hen Escort Mark ii fan hyn, ond mae ymgyrch gwyrdd mowr gyda Rali Ceredigion leni, a 'na pam wyt ti 'ma. Beth yw'r stori gwed? Wel, beth ni'n trial wneud yw dangos i bobl beth by ni'n, beth ni'n trial wneud yn y sport hyn i wneud yn siŵr bod dyfodol gyda ni i mynd mlaen gyda ralis a heb iwso carbon fuels. Uh, so beth ni'n neud, ni'n edrych yn fanol a pwy bath o ffuel gallwn ni iwso yn y ceiryn heddi, heb bod ni'n colli'r performance. Um, a beth ni'n neud blwyddyn hyn yw, ni'n iwso'r ffuel hyn, biofuel, a mae hwn yn 70% uh, non-carbon fossil fuels. Um, mae Phil Mills yn cystadlu yn yr ali hunan. Uh, fi'n dangos fan hyn um, um, um, beth, beth, beth ni'n treol wneud. Blwyddyn diwetha, rydon ni ceir electric ar blwyddyn diwetha. Ym mhlwyddyn hyn ni moyn dangos bod fuels newydd i gael. Mae Formula One a'r World, World Championship yn iwso rhywbeth yn debyg i, i hwn nawr, ond uh, beth ni'n moyn wneud yw dangos bod hydrogen yn dod a bod hydrogen fel fuel mynd i cymryd lle petrol a diesel. Um, anffodus bydd eisiau gwneud rhyw fath o modifications i'r ceir i, i trafod hydrogen wrth ei hunan, um, ond ar y foment ni'n iwso e-fuels. a mae'r e-fuels yn cael ei wneud mas o hydrogen a carbon, carbon dioxide. Uh, does dim eisiau newid yn byd yn y ceir i hunain. Mae'r performance yn iawn, ni wedi trial y ceir mas, ni wedi stripper engines ar ôl ni, uh, a ni'n disgwyl mlaen blwyddyn hyn bod bobl gallu dyngos a deall beth ni'n trial wneud. Waw, so ti weitha i, mae'r car ma o'r 70au, mae car Phil Mills hyd yn oed yn henach, Mark 1 Escorts da ge, A mae'n rhedeg ar y biofuel mae heb unrhyw addasiadau? Dim, dim, dim newidiadau o gwbl. Uh, ni'n gallu cymysgu fe gyda'r conventional fuel saver a bod ni moyn, um, ond achos bod yn 70% biofuel uh, a bod dim siwr gymaint o carbon dioxide yn cael ei roi mas, erbyn blwyddyn, amser yn blwyddyn nesaf, bydd dim carbon o gwbl. So ni'n dangos blwyddyn hyn beth ni'n gallu gwneud. Os licach chi cael look dan y bonnet, gewch chi weld gwmwys beth ni'n ni, uh, beth ni wneud yma. Ia, agor, e, agor e lan i ni. Ni gael pip yma. O, drycha. Drycha yna. Fi o'n i'n iwsio'r car yn y 70au, uh, a mae'r car fel, fel, fel mae yn nawr, dyw hwn ddim wedi cael ei ail wneud o gwbl, fel chi'ch chi gweld, mae'r battle scars i gyd ar y car, um, ond um, mae hwn yn troi mas rhyw 245 brake horsepower ar y biofuel yn Gwmws un peth â'r petrol. Mae hwn i gyd yn swnio rhy dda i fod yn wir. Mae'n anhygoel yndyw e? Ma, ond dwi yn deall mae e lot ddrytach ar hyn o bryd, ond dim ond dod lawr yn eitha pris. Deith e lawr uh, ar y foment mae e'n bryd, ond obviously uh, fel mae'r fel ma production yn mynd mlaen, deith y pris lawr. Dyn peth o popeth arall, Chi'n disgwyl unrhyw beth yn renewables, mae'r solar panels, mae'r wind turbines i gyd wedi lawr yn pris, ond mae wedi ala lot o amser i trafod y pethau chi yn heddi. Uh, bobl yn meddwl bod hwn yn rhywbeth hollol diwedd. Uh, mae Fords a Volkswagen a Hyundai a Toyota, maen nhw'n gyd wedi bod wrth hwn y sbel fawr. Nawr mae'n dod o flaen y public. So beth ni'n trial wneud mynd i'n rali Ceredigion i, i dangos i'r bobl beth ni'n trial wneud i cadw'r sport i fynd. Gwych. Gwaith arbennig. A ti eisiau fod yn difaru bod ti ddim mas ar y cymalau, wyt ti? Wel, ydw, ond uh, licen i dangos beth, beth ni'n neud. Mae'n lawer mwy bwysig i ni, fi'n credu.
Da iawn, oeddi, ti'n iawn.
Mae'n bwysig.
Popeth yn iawn, diolch.